Pen ddechreuais i'n rôl, um, oedd holiadur yn cael ei chynnal gyda'r clybiau ar diwedd pob tymor. Am beth o'n i'n sylweddoli, oedd dim cwestiynau ar darpariaeth yr iaith Gymraeg o fewn yr holiadur yna. So wnaethon ni cynnwys cwpl o gwestiynau um, am y nifer o fforddwyr oedd yn medru siarad Cymraeg o fewn y clwb a hefyd falle faint o sesiynau oedd yn cael ei arwain yn ddwyieithog neu yn uniaith Gymraeg o fewn y clwb. yym yn ystod y tymor a yn ystod y geia hefyd tra nhw'n yn ymarfer dan do. A o'r canlyniade yna wedyn oedd byddwn ni darlun weddol clir o beth oedd angen i ni wneud i, i hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg o fewn criced a sut allan ni wneud e. Um, a wedyn un o'r pethau dath allan o'r holiadur oedd gyda ni lot o ffordd oedd yn medru siarad Cymraeg o fewn y clybiau a oedd yn gymwys i, i arwain sesiynau criced. Ond falle oedd ddim gyda'r hyder neu oedd ddim yn arwain sesiynau o fewn y clybiau yna yn y Gymraeg. So dethon ni wedyn sort of rhoi cynllun at ei gilydd i darparu cwrs uh, gweithdy newydd, so cynorthwyydd cricet yn y Gymraeg. Uh, oedd wedyn wedi galluogi'r uh, fforddwyr i arwain a um, cynnwys Cymraeg o fewn y sesiynau o'n nhw'n arwain yn barod. Be ni isio gweld gyda criced yw bod plant yn chwarae'r gêm so fy' ni 'di ni 'di rhoi lot o geme yym mewn i'r cwrs fydd yn ag rhoi gwybodeth i'r hyfforddwyr a'r cynorthwywr sut i arwain y geme yna ond yn bwysig yn y Gymraeg pa terminoleg i ddefnyddio achos ma' 'na rai terminoleg falle fydd yn aros yr un peth ma' fe ma' fe ma' fe'n ca'l ei ddefnyddio ar draws y byd criced a d- ma'r terminoleg yn gyson ar draws y byd yym so dwi ddim mynd i adio y geirie Cymraeg newydd i'r gêm o gwbwl. Ond be ni sy'n neud bod pobl yn gyfforddus yn arwain criced trwy'r Gymraeg, trwy wneud pethau'n ymarferol ond hefyd trwy fod yn gyfforddus gyda'r terminoleg a bod yn defnyddio'r terminoleg cywir. Mae arwain rhywbeth yn ddwyieithog yn sicr mynd i gymryd fwy o amser o ran esbonio, achos mae'n rhaid esbonio popeth dwywaith. Um, ond beth ni'n gweud yw bod mae modd cynnwys elfennau Cymraeg mewn i'r sesiynau, enwedig gyda phlant chi'n gwybod sy'n siarad Cymraeg. Os dim rhaid i'r sesiwn fod yn uniaith Saesneg, uniaith Gymraeg, allwch chi darparu gwybodaeth i grŵp o blant yn Gymraeg a wedyn grŵp o blant yn Saesneg ar gwahanol adegau. A dwi'n meddwl bod bwriad ni gyda'r cwrs yma a'n gwaith ni yw rhoi'r hyder i'r hyfforddwyr a rhoi'r gwybodaeth iddyn nhw i allu wneud hynny mewn ffordd eitha naturiol um, a, a, a effeithiol, really. A dyn ni'n edrych ar ffyrdd sut allan ni sort of, hybu'r iaith Gymraeg o fewn y gêm yn amryw o, o ffyrdd. So, lot o pethau ni wedi edrych arno sut allan ni gyfathrebu yn well yn y Gymraeg, sut allan ni ddefnyddio'r technoleg sy'n ar gael i ni trwy'n gwefan, trwy trydar, uh, i defnyddio'r iaith Gymraeg bach yn fwy. Ond hefyd, jyst pethau bach sut allan ni fod yn fwy ymwybodol o'r buddion o ddefnyddio'r Gymraeg a sut Bydd ni gallu falle um, gweithio i, i tynnu fwy o bobl mewn i'r gêm trwy ddefnyddio'r iaith. A, a mae ma lot o'n gynulleidfa neu sy'n mas yn chwarae'r gêm o criced ar hyn o bryd yn siarad yr iaith. So mae'n bwysig bod ni'n um, dangos rhyw fath o parch at, at nhw a hefyd at, at yr iaith ar yr un pryd. Mae pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn cael ei adlywyrchu ar ffaith bod yr iaith Gymraeg yn rhan bwysig o'r strategaeth mae Criced Cymru wedi dyblygu i wella cydraddoldeb ar draws y gêm, ar draws y wlad. Achos mae 'na lot o ardaloedd ar draws Cymru lle fydd y criced yn cael ei chynnal yn y Gymraeg, yn uniaith yn Gymraeg, pob dydd Sadwrn, yn ystod yr wythnos, yn y clybiau. Uh, so mae'n bwysig bod um, corff llywodraethu fel criced yn ymwybodol o hynny ac yn ceisio wneud gwaith i, i ddarparu'r un cyfleoedd iddyn nhw hefyd yn ogystal â pobl sy'n siarad Saesneg.